U dan huwa ir-rumanz li se naqra minnu, Castillo, li għadu kemm ħareġ ftit tal-ġimgħat ilu. Claire tgħix f'dar antika ħafna fin-Naxxar. Hija l-kap tad-dipartiment tal-Malti fil-Junior College u meta ma tkunx qed tgħallem tkun qed tikteb jew taqra. Kitbet u ttraduċiet numru ta' kotba għat-tfal fosthom is-sensiela ta' Jake Cassar u tal-aħwa Demolits. Kitbet ukoll żewġ volumi ta' stejjer għall-kbar, li ħafna minnhom ġew ippubblikati f'rivisti barra minn Malta, u l-aħħar ktieb tagħha, Kulħadd Ħalla Isem Warah, ġie ppubblikat il-Kroazja u l-Ungerija, u se jiġi ppubblikat ukoll ir-Rumanija u s-Slovenja. Azzopardi għadha kif ħarġet l-ewwel rumanz tagħha, li huwa dan. U issa ngħaddu għall-qari tas-silta. Is-sufan tagħna. Mhux kulħadd jiddeċiedi li jmut, Hemm min, f'mument ta' delirju, jiddeċiedi li ma jridx jibqa' mal-ħajjin u jneħħi ħajtu. Hemm min, imbagħad, jibqa' jikkombatti sal-aħħar l-aħħar nifs, ma jaċċettax li l-ħin ikun sar. Hemm min jiddeċiedi ħaddieħor għalih, bħal Tommy Grech u Dennis Castillo. Il-Papa ma joqgħod fl-ebda kategorija minn dawn, għax il-Papa iddeċieda li jmut mingħajr ma jmut. Iddeċieda li jeżenta ruħu mill-ħajja, ħafna qabel ma marad bil-cancer. U jien din ma rridx naċċettaha. Jiġifieri bi jew mingħajri xorta pa. U x'hekk qed tipprova tgħidli? Mela allura nista' nitlaq mid-dar għax li nara kemm mixħut donnok mejjet u donnok ħaj, ma titkellimx, qisek għadira ilma qiegħed, ma titħarrikx, ma tinbidilx. U qed tinten ukoll. Kemm ilek ma tinħasel għid? Pops, Qed tgħidli biex nibda nfendi għal rasi. Sewwa qed nifhmek. Jien ma lil ma qiegħed mhux se ngħix. Pa. Papa. Ma kelli lil ħadd ħlief lil Pops. Tani kollox sa fejn kien jaf hu. Meta miet miet, bkejt għal ġimgħat sħaħ. Għax anki jekk kien ilu qiegħed, meta ngħalqu l-kaptelli tal-qabar irrealizzajt li ma stajtx nibqa' nuża l-kelmiet Pops u Papà u Pa. Nindirizzhom lil dak ix-xi ħadd, lill-uniku xi ħadd li stajt insejjaħlu hekk. Għax il-biċċa hi li meta ddeċieda li jmut, kien għadu hawn, miegħi. Kont għadni nista' niftaħ il-bieb tad-dar u ngħajjat, Pops, wasalt! Kont għadni nista' ngħidlu, Ara x'għamiltlek Pa llum, kejk taċ-ċikkulata, eżatt kif tħobbu int! Jew, Ara kemm ġibtlek batteriji, Papa! Jew, Iva, Pops, iftaħ ftit hawn riħa ta' għeluq jaqq'. Pa! Papa! Sakemm kien għadu hawn magħluq fid-dar, fuq is-sufan l-aħmar jew fuq is-siġġu żlugat ta' mal-mejda, kont għadni ngħid, Għadu hawn, għadu miegħi. Għad għandi lilu. M'iniex waħdi. Kont nidħol id-dar u anki jekk ma jitkellimx, kont inħossu, kont inkellmu. Pa, se nagħmillek ikra te. Kont nisma' n-nifs tiegħu u nifhmu mill-ewwel. Iva mil-libela jew jew le grazzi. Kont naqra l-ħarsa fuq wiċċu li kienet tinbidel malli nimla l-kamra bil-kliem. Imma malli sibt lili nnifsi quddiem it-tebut, nieżel fil-ħofra sewda fl-art u ftit wara tkaħħlu l-kaptelli, għadt, Dan ir-raġel li għext kważi ħajti kollha miegħu biss li tajtu bis-sieq li ma fhimtx dejjem dak li pprova jgħidli, li għajjartu, li għannaqtu, li bkejtlu, li rani nibża' mill-fatati u l-mostri, li għamilli kejk f'kull birthday sakemm għalaqt sittax-il sena u dejjem kilnih kollu jien u hu biss, issa se jinkisaq għal dejjem fid-dlam. Wara l-funeral dħalt fid-dar tiegħu, fid-dar tagħna. Poġġejt fuq l-istess sufan tiegħu, is-sufan tagħna, għal ħin twil ħafna u bkejtu waħdi. Għax kien dak il-waqt li fhimt li s-sufan kien sar tiegħi biss, u s-siġġu ta' mal-mejda kien sar tiegħi biss, u l-Papa kien se jibqa' biss fi frame fuq it-tavolina. U dik kienet silta minn Castillo, ta' Claire Azzopardi. Issa nistieden lil Claire li qiegħda hawn hekk magħna. Kif inti Claire? Tajba, inti?
Tajba, grazzi, grazzi tal ċettajt l-istedina. Grazzi lilek tal l-istedina. Mela, għanna l-ewwel mistoqsija. Kif daħal il-personaġġ ta' Gaddafi fir-rakkont? Għalfejn kellu jkun dal-personaġġ li jorbot tant nies flimkien, il-vittma fittizja, il-vittma reali, l-awtriċi Kay Penza nfisha u missier in-narratriċi, fost oħrajn? Eħe, Gaddafi. Gaddafi ġi ħafna drabi Malta. Sewwa, u dan ir-rumanz huwa ambjentat ħafna minnu fis-sebgħinijiet u t-tmeninijiet meta fil-fatt dal-kurunell kien żar il-pajjiżna. U jiena ma naf numru ta' nies li għandhom ritratt miegħu. U allura l-protagonista ta' dan il-ktieb Għamiltha wkoll din it-tfajla li anke hi taf numru ta' nies li inzertaw kienu f'xi festin jew f'xi tip ta' xogħol li ltaqgħu ma' dan ir-raġel u ħadu ritratt miegħu. U missierha kien pulizija fis-sebgħinijiet, hu wkoll kellu r-ritratt miegħu u di kienet allura trabbiet qisha dejjem b'dan ir-ritratt fuq it-tavolina tal-korp tal-pulizija ma' Gaddafi. U speċi hekk, peress li dejjem dejjem smajt, anke meta kont żgħira, pereżempju, il-fatt li dan issa dan ir-raġel fil-verità nqisu bħala mostru llum sewwa, ma imma meta kont żgħira kienet taffaxxinani l-istorja li dak kien jgħix f'tinda. Qisu, qisu, qisu xi ħiereġ minn xi ktieb ta' tfal. Imma mbagħad jiena nagħmel ir-reċerka, qisu kollox Antonella jsir xi kultant ċertu kombinazzjonijiet huma ħelwin u jiġu awtomatiċi u jiġu vera b'kombinazzjoni u tgħid ok, mela issa vera ħa nuża din. Jiena għamilt ħafna riċerka għal dan il-ktieb u jiena nirriċerka sibt programm ta' Gaddafi Kien ġie Malta fl-1976 f'waħda miż-żjariet tiegħu, dam erbat ijiem, mill-21 sal-24 ta' Mejju, u sibt il-programm tiegħu eżatt. Ġi minn letteralment minn x'ħin rifes saqajh fuq l-art sa ma telaq, minn filgħodu sa flaxija, jiġifieri x'kien eżatt l-itinerarju tiegħu sa fejn kiel, fejn mar, ma' min iltaqa', U għad ilha m'għidix kumbinazzjoni kif kelli nsib dan il-programm partikolari u iddeċidejt li nużah. Isir xi ħaġa kważi fittizja, sew għax dan ir-rumanz huwa fittizju, imma fl-istess ħin nuża xi ħaġa li ġrat vera. U eħe, minn hemm hekk Gaddafi. Però Antonella naħseb tajjeb ngħidu wkoll li l-istorja preżenti Jiġifieri Amanda tirrakkonta meta miet imbagħad Gaddafi. Sewwa, mela l-istorja hija 2011. U bejn wieħed u ieħor il-preżent u l-protagonista hija Amanda tibda bejn 2010, 2011 u 2012. Sewwa, jiġifieri jitlaq vera mis-sebgħinijiet imma mbagħad Eh, għandu din il-mixja kollha. Mux fuq Gaddafi, eh, ma' romanz. Le, le, huwa element wieħed. It-temi ta' memorja u firda huma qawwin fir-rakkont. In-narratriċi tibni l-memorji l-ewwel billi tikkataloga il-kaxxa li tiha missira fl-adolescenza. Imbagħad tarrex l-inventarju tal-omm fħal gargur u fl-aħħar insibuha determinata biex tippubblika l-aħħar romanz ta' zija Kejpenza. Fl-isfond hemm is-sensiela tal-Ispettur Castillo għaddejja. Kif għażilt li torbot it-temi ta' firda u memorja mal-ġeneru tar-rumanz investigattiv? Eħe, eżatt, mela għandna lil Amanda kif għedt sewwa inti, din titlaqa' ommha meta tkun żgħira. Sewwa nistgħu ngħiduha din mhux ħa nkunu qed inħarbtu r-rumanz sħiħ. U x'tagħmel mela tgħix tibqa' tgħix ma' missierha sakemm imut missierha dejjem tiġbor l-affarijiet li forsi twaħħlilha ommha. Tajjeb, u dejjem u tikkata kollhom, kollha, tpoġġihom f'kaxxa u tikteb in-numru, għandha dan in-notebook sħiħ bl-affarijiet ta' ommha u ta' titha u ta' tal-familja tan-naħa ta' ommha. Biex tipprova tibni din l-istampa tal-mamma tagħha. Li ma jirnexxilhiex sa barra minn hawn għax ommha telqet u qatt ma reġgħet ġiet tfittxa. Tajjeb. Imma allura dan fih innifsu huwa element investigattiv. Ġi bħalha mbagħad naraw lil ommha stess, Emma, li telqet lil bintha, li wkoll imma din ħajjitha kollha tipprova tibni l-istampa ta' oħtha tewmija li kienet mietet. Sewwa, u l-memorji, u l-memorji mbagħad tal-mamà tagħha, tal-papà tagħha, ta' oħtha, kollha, kollha tagħmilhom f'dal katalgu, kollha bin-numru, qisu xogħol investigattiv. Sintendi dejjem ikun jonqos affarijiet u qatt ma jirnexxielek tibni l-istampa sħiħa. Imma peress li, peress li hemm dax-xogħol investigattiv, kont iddeċidejt ukoll li ndaħħal allura l-ġeneru proprja tal-who done it tal-investigazzjoni. L-ewwel nett jogħġobni, Jiġifieri qed ngħidu anke l-ovvji l-Agatha Christie sewwa, ma jiena nħobb ħafna l-Ian Rankin u l-Inspector Rebus u anke Montalbano u Andrea Camilleri. U rrid nagħmel xi ħaġa li hekk hija daqsxejn spiċċ ta' logħba. Inventajt karattru mara li kienet tgħix fis-sebgħinijiet u fit-tmeninijiet, aħna qatt ma kellna nisa jiktbu dan il-ġeneru polizzjesk, minkejja li Antonella fil-verità dan il-ġeneru nkiteb minn ħafna nisa. Sewwa? Imma Malta qatt ma kellna din dawn l-awturi nisa u qatt eħe u din ħa tkun tikteb dan il-ġeneru polizzjesk. U din ħolqot l-Ispettur Castillo li jsolvi dawn il-każijiet kważi kollha. Każijiet żgħar imma importanti, in-nies iħobbuh għax iżomm il-ġustizzja. Imbagħad di bdiet tippubblika r-rumanzi, ippubblikat xi għaxra b'kollha, b'kollox, u ddeċidejt ukoll li nġibhom fil-ktieb tiegħi. Tajjeb? Jiġifieri hemm, mela l-investigazzjoni, il-ġeneru polizzjesk proprju l-ħudanett kif nafuh tajjeb aħna. U mbagħad hemm din l-investigazzjoni iktar kbira, alright, in-narrattiva l-oħra, il-proprja tal-ktieb, li mhux dejjem kollox jiġi solvut fiha. Naħseb b'dak il-mod pruvajt ngħaqqad u għaliex għażilt imbagħad il-memorja u l-firda sewwa f'dan il-ġeneru. Forsi tajjeb li ngħid li fil-verità mhuwiex rumanz polizzjesk. anke jekk hemm ħafna rumanzi polizjeski fih. Hemm biċċiet ta' Katie li qed jiġu rrakkuntati l-ħin kollu, dan l-ispettur issir tħobbu bla ma trid, forsi, jew forsi xi kultant ukoll ma tħobbux. Imma Castillo Importanti għax għax minħabba Castillo jiġru ħafna affarijiet. Insomma, mela minkejja li mhuwiex il-ġeneru propja polizjesk, u forsi huwa ġeneru ftit iktar letterarju, hemm infilzat fih dan l-ispettur u dal-ġeneru polizjesk li jaf jagħti jekk, ma nafx, gost kbir lill-qarrej għax Jina nibbost għalmenu naqrom u kol dawn ta' kodba. Mela, mistoqsija li jmiss. Il-femminil u qawwi ħafna f'din l-istorja u l-maskil imġenneb bl-eċċezzjoni ta' Castillo, karattru fittizju li n-nisa tar-rumanz jiddiskutu daqs li kieku tad-demm u l-laħam. Mbatem.
Fil-fatt kuħat jitkellem fuq Castillo. Għalek jismu Castillo. Għalek jismu Castillo. Mhm.
Issa, imbatem Matteo li għandu xogħol ta' tabib li ironikament jider trivjali u sfukat ħdejn l-attività ta' martu Filwaqt li Tommy qasu preżenti ħlief bħala memorja negattiva. Mela, kienet deċiżjoni konxja li l-uniku raġel imlaħħam u jiġbed is-simpatija fir-rumanz huwa l-prodott fittizju ta' Kay Penza? L-istorja ta' Emma, Amanda, Kay Penza u n-nisa l-oħra hija ntiża bħala kontro-narrattiva femminista li qed tipprova tiżboq l-istorja dominata mill-irġiel fil-letteratura tagħna? Vera, le kollox id-dominat minn raġel, ma xek taqbilx. Naqbel jena.
Imma, eh, u Iva, vera, qed nirrakkonta l-mara iktar minn raġel, il-protagonisti huma kollha nisa mela għandna lil Amanda, it-tifla ta' Emma, eh, u Keti li hija oħt Emma. Emma u Keti huma tewmin, eh, biex niftit background u waħda mhux miżżewġa u mietet żgħira u l-oħra miżżewġa għandha din it-tifla. U dawn huma tliet protagonisti. U tgħid li ma jismu Castillo u xorta iva għamilt dan ir-raġel li huwa protagonist għaliex Fil-verità, ħammerik ftit hawnhekk, Antonella, l-irġiel huma importanti f'dan ir-rumanz, sewwa. Minkejja li l-protagonisti huma kollha nisa, imma l-irġiel inħoss li huma importanti ħafna. Inti semmejt lil Tommy u semmejt lil Matteo u jiena lesta nsimmilek lil Robert. Ħa nibdew b'Robert, pereżempju. Robert huwa missier Amanda li għexet ħajjitha kollha miegħu sa ma miet. Is-silta li qrajna. Eżatt, is-silta li qrajna sakemm kibret u telqet u vera bdiet tfendi għal rasha u żżewġet. Imma dan ir-raġel għallimha kollox. Ġifieri hemm siltiet oħra fir-rumanz fejn tgħid li l-papa għallimni kollox. Minn kif tbajjad ħajt, sa kif tibdel flushing, sa kif tagħmel kejk. Kollox għallimha l-papa. U din mhix normali li naraw fil-letteratura tagħna il-papa li jieħu ħsieb it-tifla sewwa, li jgħallimha kollox u li jrabbiha sew. Ġabet il-mamà li hija mas-sink u trabbi u x'naf jienu da. U hu hemm Matteo. Iva, huma karattri periferali, imma Matteo, mela, apparti li huwa tabib, jieħu ħsieb it-tifla xorta. Sewa dak li da hu miżżewweġ, ma' Armando għandhom tifla, Clarissa, jieħu ħsiebha. Iġib il-flus id-dar, jieħu paċenzja bil-mara, jieħu gost jieħu tazza nbid filgħaxija wara ġurnata xogħol u jara film mal-mara, tajjeb, isajjar meta hemm bżonn isajjar jew meta għandu aptit isajjar. Maż-żmien, Antonella għaraf, kulħadd ħa l-isem warajh, ktibt ħafna iktar lill-mara għax kont nemmen li iva għandi nikteb lill-mara. Għaliex il-mara ma leħħinniex biżżejjed, ma tajniex dil-vuċi li forsi jew dejjem poġġejniha f'rwoli Stereotipati, sewwa. Imma jiena nikteb dan il-ktieb irrealizzajt li jiena mhux il-mara biss irrid nikteb biex inkun femminista, irrid nikteb ir-raġel ukoll. U anke rrid naqleb ir-rwoli. U allura npoġġi n-nisa anke fir-rwoli li suppost li s-soltu ma narahomx fihom, u npoġġu r-raġel imma fir-rwoli li s-soltu naraw biss il-mara. Hu għalhekk għadlek ħammerik ftit u ngħidlek isma', fil-verità huma importanti l-irġiel. U bis-saħħa ta' dawn iż-żewġt irġiel Amanda tibqa' f'sikkitha. U mbagħad bis-saħħa ta' Castillo tinbena, jinbena l-plott.
Interessanti ħafna. Tajjeb, mela. Minkejja l-insistenza ta' Anne li Kay pensa ma kinitx intenzjoni tagħha li tikkummenta fuq il-konflitti tat-tmenijiet, jidher ċar li d-diżgwidi ta' dak iż-żmien, li għad hemm ħafna kontroversji dwarhom, Sal-lum huma tema ċentrali fil-ktieb tiegħek. X'nebħek tippreżenta b'mod tant ċentrali dan iż-żmien ta' tant firda fir-rumanz tiegħek? Hekk hu, fil-fatt mela semmejna t-tema tal-firda, Antonella, mhux hekk? Semmejna t-tema tal, tal-omm u anke l-falliment tal-omm u l-memorja, dawn huma kollha temi importanti, imbagħad hemm it-tmeninijiet. Mhuwiex protagonista it-tmeninijiet, imma iva, huwa importanti, fil-fatt bdejna b'Gaddafi, sewwa, għaliex Għaliex it-tmeninijiet? Ma nafx, ħafna nies jgħidu li aħna ossessjonati bit-tmeninijiet. U li nkiteb ħafna fuq it-tmeninijiet u jista' jkun. Imma jiena waqt li kont qed nikteb da romanz ħarġu iktar romanzi bl-isfond ta' tmeninijiet. Jiena nħoss li għadu ma nkitibx biżejjed, nħoss li għadu ma nkitibx kollox fuq it-tmeninijiet, fuq da żmien turbulenti, da żmien politiku diffiċli ta' pajjiżna. U hawnhekk xtaqt nuri ftit mill-episodji li nkitbu, li ġraw f'dak iż-żmien. Jien trabbejt fit-tmeninijiet u għalija hija, ċoe it-tmeninijiet huma memorja mċajpra ħafna. Qisni bejn ċertu affarijiet niftakar, għadni niftakarhom ċari, imma ċertu affarijiet m'iniex ċerta jekk l-immaġinazzjoni tiegħi kabrithomx. Skont għadni żgħir, jien twilit fis-77. Imma, pereżempju, t-tminijiet huma wkoll imħawda għaliex fil-familja tiegħi naħseb li smajt stejjer mod, ma mbagħad pereżempju l-iskola smajt stejjer mod ieħor. Mhm. U aħna pajjiż mifrud b'żewġ bnadar, mhux vera, tribu, żewġ tribujiet, mhm. għalhekk ukoll Gaddafi, Gaddafi kien ġej minn tribu. U U donna tmeniniet nisimgħuha, l-istorja tat-tmeniniet nisimgħu nissemgħuha differenti skont jekk kienx aħmar jew blu. Tajjeb? U nagħżlu x'nirrakkuntaw. Mela, jekk aħna blu ħa nirrakkuntaw storja partikolari, ġeneralment ta' Raymond Caruana. U jekk aħna ħomor, ġeneralment ħa nirrakkuntaw, nieħdu gost nirrakkuntaw l-istorja ta' Karen Grech. Però qegħdin one one jisna f'logħba futbol u par. Insomma, forsi qas irridu nkunu nafu l-verità. Imma jibqa' kollox imdendel. U l-misterji l-kbar domhom ma jissolvew qatt. Mela l-ġeneru polizzjesk, eżatt, investigattiv, eh, ċertu affarijiet li huma ovvji jissolvew dejjem, l-affarijiet li forsi vera rridu nsolvu ma nsolvuhomx, imma forsi wkoll ma rridux insolvuhom, u eħe, huwa ż-żmien allura li Baqa' jaffaxxinani u xtaqt nagħmel hekk dal-kumment. Sewwa, u u l-ktieb huwa hekk ukoll, huwa le logħba tal-memorja. Jiġifieri ċertu affarijiet qed jiġru li huma fittizji kompletament, ċertu affarijiet oħra ġraw vera, imma infilzati b'mod li qishom fittizji.
Proset. Tajab ħafna. Mela, issa, naddu għal-kodba li għannaw. Ejdina xaġa dwarom, xinuma. Għara, ġibt l-ħarġabra tijaj kuħat għal-esem wara, eh, għalix eh, eh, għadu għal-qalbi ħafna u u ftit tal-ġimgħat ilu għadu kif ħarġ bl-Ungeriż. Issa ħarġ bil-Kroat u issa ħarġ bil Eħe, issa sar aħmar issa żgur mhux ħanġġieldu għax blu u aħmar u żewġ tilbisi, all right, no problem, kienet tnedija sabiħa ħafna. Mhm. Ungerija wkoll u xeħ. Ekku, ekku kienet Budapest għal Festival tal-Ktieb. U mbagħad ġibt daw it-tliet kotba The Blind Assassin ta' Margaret Atwood għand Julian the Scriptwriter ta' Vargas Llosa u The Secret History daw huma tliet kotba li influenzawni direttament fil-romanz tiegħi. Ġifieri kemm Margaret Atwood, per eżempju, inti qbad dan għand Julian the Scriptwriter, hemmhekk hemm il-ktieb kollu kapitlu in-narrattiva il-proprja tal-ktieb, u kapitlu l-iscript writer li qed jikteb l-istorja tiegħu. U li qed tinqara fuq ir-radju. U jiena wkoll għamilt xi ħaġa simili, eh, ġifieri għandi fil-ktieb il-biċċiet mill-kapitli kollha ta' Katie Penza. U jalternaw. U dik kienet idea li ġiet minn Vargas Joza. Mhm. The Secret History Donna Tart hija kitiba inkredibbli rebħet il-Pulitzer bil-Goldfinch u dan kien l-ewwel ktib tagħha. U dan il-ktib jibda biqtil. Ġrint mal-ewwel li sir taf li miet xi ħadd. U mal-ewwel sir taf ukoll min qatlu. U minn hemm imma sir taf x'wassal għal dan il-qtil u għaliex. U dan ir-romanz tiegħi ukoll insiru nafu fil-bidu bidu bidu tar-romanz li xi ħadd qatel lil min u kif u x'fatta, ċoe li xi ħadd qatel lil xi ħadd u mbagħad bil-mod il-mod nibdew insiru nafu. Ġo aħna nsiru wkoll kważi investigaturi. U The Blind Assassin l-istess, The Blind Assassin hemm hemm kittib li qed jikteb, sewwa hemm dan il-ġenru kważi polizjesk infilsat fil-ġenru letterarju. U bad daw li t-naqressa Antonella. Il-ktib tal-poeziji ta' Anne Carson, Plain Water, nħobb ħafna naqra poeziji. Rivert għandu għandu wkoll proza fih, u għara taħlita ta' poeziji u proza. Clarice Lispector, naħseb qed mill-aħħar kodba tagħha. Mhm. Hour of the Star, li huwa dwar din it-tfajla li mi xejn, li hija fqira ħafna li m'għandha xejn. Imma hija tajpista u dan ir-raġel, in-narratur li qed jirrakkonta l-ħajja fqira u sempliċi tagħha. U mbagħad għadu kif nieda Keith Borg hemm qarsa fil-vers il-poeżiji bil-Malti ta' Keith li bdejt naqrom dal-aħħar. Inħobb ikolli ħafna kotba Fuq il-komodina tas-sodda, għax l-ewwel nett il-poeżija taqra waħda u daqshekk, mhux ħa tkompli taqra aktar mill-ktieb sewwa, ġifieri waħda kull jumejn jew waħda kuljum. U mbagħad ir-rumanz biex ta' li jżommok eh, jibqa' għaddej. Ejja, proset. Interessanti ħafna kienet, grazzi tal-li ġejt. Aħna wasalna fit minn programm ieħor Witch in Witch, narakom il-ġimgħa d-dieħla għal programm ieħor ma' u awturi u ġiġi oħra.